Era duogo. Kawuono aduogo. Eh, kendo uneno ka kawuono bet amor. Chieng' cha be namor. Koro kawuono wan e rito udi. Episode ngapi? To. Kik iwach ni fo. To. Episode to. Mokwongo cha, nawuoyo gi wanadate. Kawuono awuoyo gi ndugu. Chuo. Un ema kawuono awuoyo kodu. iwinja ndugu chuo un ema kawuono wawuoyo- awuoyo kodu nikech wuoyo mwawuoyogi gin wuoyo ma wadwaro ni mondo warit kanye warit udi dichuo kisekawo dhako mikendo minyiso ji ni mae to chiega jodala be oseng'eyo ni mae jaodi koro in dichuo jadhako ruoth onge ng'ama odagi jadhako ruoth ndi to gima nyaka ing'e niya hera en reciprocal iwinja koro kik ibed abeda ni koro jadhako ruoth itimoni gimoro amora hmm? Ichiewo gokinyi, iyudo kosetedni chai, osegoni wuoche rangi, oseketni pi luok, koro in idhi adhiya tiluokori tiduogo timadho chai, lawu be oseyierni. Jomoko laki, jomoko laki oyudo mon mayiero negi nyaka lewni ma girwako. Which is a good thing, mago wifely duties depending on arrangement maru. Kik i-compare mari gi mar ng'ato. Koro in irwako lawu tidhi timadho chai, titimori nade? Iwuok. Kata dhako midak godo e ot ok inyal notice. Ninyiso dhako ni en smart mogik karang'o? Ee, I love you to ang'eyo ni pek ne jomoko deyo nyaka jomoko. Jomoko kowacho I love you to nyalo tho. In fact onyalo anyala tho tikli. Konyiso chiege ni I love you to natho. Kendo ng'ama nyako ma pod odate kata girlfriend to nyalo nyise. Lakini chiege eh eh eh eh. Mano I love you odeye. to be inyalo nyiso ng'ato ni I love you to kihere ni notice nyako ni karang'o nyako ni kata owilo hairstyle ok inotis nyako ni kata nyocha otwang'o law gi pesa ma nyocha oyudo pes chama ok inotis nyako ni nyo onyiewo law manyien ok inotis hmm? ka ang' ugoyo step ariyo oko dhi oko kuchicho to yudo ondielo moro to nyise ni ei madam in smart ing'e ni mon ohero joma pakogi Eh? Mon ohero joma notice gi. Koro e kin kok inyal notice jaodi ni weyo jo ok notice. Kasto chak idhi ti complain, oh, mama ni tinde o- er, ng'e mang'eny, oh, mama ni tinde timore nade, mama ni ochange, mama ni ok ochange. Kok inotise, to ji biro notice ni godo oko kuchocho. Wach mar ariyo, Out. Omera jomoko out ne giweyo chieng' mano ka mamani ma gichako dak e ot. Ma nyithindo kata koro osenyuol kata abich. Ei! Chieng' moro wuondrie kata ni madam akwame stage bi konya ting'o gimoro to kochope stage tere inyiewne kata mana chips gi soda. Ei! Omera chwo moko ok onya tero dhako out. kiny tiwinjo ni kolig nye gidhi gi kolig chamo lunch next time gichamo gi kolig dina next time akia ni koro gidhi kanye gi kolig eh? awacho kolig machuo kata iwinjo ni nadhi chamo lunch gi a friend kata yuore moro he nikech ang'o en dhako omis once in a while ng'ama nyalo tere aot nyalo pake in koro kok idwa pake to kidwa tere out to kare koro idwaro nang'o hmm? koro ndugu wachukre uru mondo warit ang'o warit udi mar adek mar adi mar adek dhako ni ok en domat dhako ni ok en dhiang' dhako ni ok en punda en dhano kaka in ineno kaka in idhiga tich tiduogo kiolno owada jomoko to koro mondgi ok gin kata mana housewife moko chuo mang'eny tinde mondgi kok giti to nitiere ohala moro moloko en bodhi toduogo kool samoro ing'e ni nitiere kaka inyalo miyo ng'ato moral support mok ikonye ang'eyo ni nitiere chuo makonyo mon to nitiere chuo moko mok nyal kata jikon ok onyal dhi to ka arrangement no tiyo kodu to dhi godo mbele kik koro udhi ukopa ni ero nyasiaya nyo wacho ni ni ni ni ni, ni chuo onego bed ni konyo mon luoko sende ka simbe kik koro idhi piem gi chuori ni luok sende ni luok ni sende ni nyasiaya nowacha ah arrangement mane useketo piny no mano ema tiyo to ka en ki, ki in type moko mok nyal konyo tich mag ot ka to miye tich bedo mayot iduogo gi wuoche molil idonjo adonja godo e ot express chuodho go i expect ni dhako ne madhi go dasta kar igonye gonye dhot kanyo mondo kik ilil ot ok inyal iwinjo ka tekni yani ine- itema gik moko koro ibolo ma kata koro nyithindo bere bere soksi ibolo e dhot kanyo gik moko ibolo e dhot kanyo mago en gik machako miyo koro madam be koro ool kaso chako dondore mm? koro iwinjo mana kotedo to wuoyo kende nyithinde ma koro gede godo siko mana koslap kare nikech koro o- iinge gi pawa onge gima onyalo timo koro asira ge te oduoko kuom nyithindo koro bede cooperative kokinyal konyo gi tije to ket tiji at least obed mayot ma kata en go nyalo appreciate to maradi mano koro maradi mar ang'wen ng'ama nowacho ni nyithindo nyaka mone machiki yani chuo tinde oketo nodich ee yawuot luo tinde udich ok wadagi utiyo matek kendo upidhowa kendo uritowa kendo u provide ne nyithindo nyithindo nyalo dhi school nitiere chiemo on the table u appreciate u kabisa lakini nitiere kama u fail yawuot luo kata chuo moko te yani parenting tinde owene mon mon ema parent Parenting uwenwa ma ok inyal kata mana chiko nyathi. Iwuok okinyi, iduogo godhiambo. Godhiambo kiseduogo idwa ni ineno news. Kitieko news, isomo gazet. Kitieko somo gazet, idhi nindo. To moko be duogo ka nyithindo osenindo, wuok ka nyithindo nindo. Nyithindogi kochopo teenagers, moloyo to nyithindo machwo, boy child, To wan be koro giingowa gi power. Nyithindo koro wigi ochung' mana ni i. Nikech wan be koro gineno ni wan mon, gifil ni gin chuo. To ndugu, akia ni ndugu en ang'o gi plural. Yawuot luo, konywa uru e parenting. Konywa uru raise nyithindo machuo. Nyithindo ma nyiri wang'eyo kendo wanyalo understand moloyo nyithindo ma chwo nikech an nyako, wan mon, wan nyiri, nwabedo nyiri. Nitie challenges ma gi face ma wan wanyalo understand. Iwinjo? Nitiere kaka wanyalo chikogi. To chwo, ka gichopo e teenage years, to gihingowa. Koro konywa uru. To ok inyal bet abeta kirito teenage years no. Chake uru bond gi nyithindo gi ka tindo. Ya, ya, wuod luo nigi nyithindo machuo samoro en gin kata ariyo jowuoyi ariyo matindo tindo ionge idich itiyo kisetiyo to iha- ihang out gosiepegi kasto nyathini kochopo tineja ma koro wiye ochako tunge ti koro eka idwa biro ni idwa chiko nyathini uonge relationship nyathi to mari ne minyuolo to uonge relationship onge kaka inyalo chiko nyathini Nyaka ichak achaka build relationship gi nyathini ka nyathi pod tin. Mondo kochopo teenager, to kata koro biro chayo min gi, to in to ng'eyo ni eh, babawa, babawa is not a joke. To be nyathini be kirieye, to miyo nyathini be respect min gi. Koro dipo ka wabedo gi society mag nyithindo ma ma pong' to respect mon ok ochayo. Uwinja ndugu, build uru relationship gi nyithindo ma chwo kendo ukonywa chikogi especially teenage years. To nyithindo ma nyiri be, odongo ka example mikete ot mano e type mar dichwo mobro manyo. Koro penjri ane ni ka in gi nyathi ma nyako, be diher mondo nyari okend gi dichwo ma nigi timbe machalo gi mari? Nikech mano e wuoyi ma nyathi ma nyako dongo ka neno. Ma kigoyo min-gi to odongo kong'eyo ga ni nyale nyale kenda gi ng'ato ma goyo mamawa. Kicha min-gi to chieng' moro obiro gore kuom ng'ama ochaye to ong'eyo ni mano e kaka ngima en. To kihere to en be ong'eyo ni nyaka obed gi ng'at mohere. Kaeto gimachielo, wuod luo, ndugu, chuo, un e the head of the family, un e wi ot, the head, the head. Wich e dhano, ka onge wich to ng'ato ok dak bed dhano. ng'ato nyalo survive ka aka nyaka piny onge to wich ka onge to ng'ato ok nya survive un e the head of the family rieuru udi set example midware ot un ema onego bed ni u lead gimoro amora madhi mbele iwinja waluo chuo wan mon tijwa en nurturing ka wan gi nyithindo tijwa en ang'o nurturing iwinjo to koro providing gi giving direction gi rules mano to maru omera tinde u relax yawuot luo tinde u relax tijego te uweyo ne mon Ee, awinjo ni movement moro nobiro ni mine nyalo. To mera gik ma chwo nyalo timo mine ok nyal timo. Iwacho gi awacha. Gender equality go iwacho awacha lakini kidok e ground to opogore. Roles nitiere, chwo nigi roles, mon nigi roles. To nikech koro tinde ok wadwar winjo mago, miyo koro sani tich bedo matek. Mine timo mang'eny, chwo timo matin. especially e upbringing mar nyithindo dongo nyithindo providing to u provide kendo kolu- ko- kong'i korka tich to utiyo nikech ibiro yudo ni wuod luo ondiki kata e kambi moro kata kamoro to chak en gi gimoro on the side samoro nyasaye nyocha omiye ndiga moro kata apiko moro oriembo oyudo godo skari oduogogo samoro nyocha owinjore ka osiepne moro omiye taksi moro ogoyo kosetieko tich samoro en dala oloso puothe moro kanyo mar alot miuso ma be moko beyo weyo watedo ma moko wan wawegi mwausi to pur gi doyo gang'o gine ma gitim mano to ber lakini konywa uru chiko nyathi gimitimono kawe nyathi ma wuoyini idhiye kode doyo go kode mbaka Kawe wuodini idhi kode luka pikipiki kugo mbaka. Kawe nyathini ni idhi godo nyiew kodhi ma idwaro komo mar skuma igo kode mbaka. Kawe nyathini ma wuoyi ni seche mipayo laro iywe laro Yweuru kode, go kode mbaka, iwinje pach nyathi, iwinje kuma nyathini pache chiko. Nono to nyathi bro join bad groups kasi ichako wacho ni ofuwo ka min. Ofuwo ka min to en wuoyi, to en wuodi. Kwani in to ok ifuwo? waritu wakonyre uru mondo wakony boy child mondo koro kik wachop e generation ma nyithindo ma nyiri are empowered women are empowered boy child nindo nikech magi chuo makiny koro kose empower nyirigi to nyithindo machuo they cannot even stand for themselves yani nyathi machuo ok nya kata chung' e mbele ji ma wuo mano to generation mane wakonyre uru Chuo, wakonyre uru, watiuru pamoja. Un very very important. Yani kawuono mi adhomo kisungu mang'eny, abo miyo Nyasaye kawuono dhum. Un important e society, very important, very key. Konywa uru rieyo nyithindogi. Mondo respect mane nitiere chon obedi, un e head of the family, koro eka wan, koro eka nyithindo. Ok mine, koro eka chuo. Wan to wabo manage ot, ot to wan to mwa manage gi gik matimore e ot wa manage. Lakini koro chiwo direction to koro en in. Kasto kete o, keture udi obede unity ma uwacho dhok achiel. Gima wacho, ema wuod luo be wacho ok ni nyathi nyalo biro to ayiene niye to wuon gi digo ni a kata wuon gi a a a kwanza in monego bed ni wachi ni final hmm? maka nyathi oselichore odhi korka mama nikech wan ing'eni wan joruo to mama nyalo wacho ni we ang' awuo gi baba mondi koro nyithindo bong'e ni uwacho voice achiel unity nitiere e ot to ka koro o- head of the house ok nya kata make decisions to luongore ni head of the house to koro mano en head of the house nade yawuot luo konywa uru waerou kabisa kendo un joma omakonwa kama duong' to konywa uru. Ang'eyo ni udich, uonge time, lakini unyalo create time matin, donge? Ka koro unyalo create time ne osiepeu, yawa yawuot luo, to koro nyithindu, to koro madam, mm? Chieng' moro ungere kata madam ni madam kawuono ruakrie, adhi anyiew ni soda. Yawa. Wach mogik mano kadwa wacho lakini koro wawachi. Mon, onge dhako mok ohero pesa. Wahero pesa. Kata obedo ni an chiegi, isego bajet, itimo everything. Once in a while, i- ibwoga kata gi mia abich moro kata alofu. Huh? Ok ni koro ni koro an oseketa ni an wife, seche moko koro ing'e ni an be koro atiyo. Omera pes dichuo mit, to pes dichuo bup. molo kata mana pesani bing'e ni mia abich mar dichuo komiyi tiwinjo kong'eny molo kata mia abich mari kata kaka ispende koro yawuot lo once in a while eh? kata kisekenda miketa e ot an jaodi ayie itimo gimoro ma shopping isetimo chiemo nitie an be aloso pesana moro matin ing'e ni an gi pesana ay once in a while miya kata mia abich moro wache ni ah nyasiaya kaw ma idhi tim godo gimidwaro yawa hey! wahero pesa omera chieng'no he chieng'no ail ma kiduogo ot moto moto tamu tamu dong koro ing'eya gima wuoye temwa wa e koro adwaro ni mondo udak maber kendo ubed joma beyo kaka ubed joma beyo kendo uendelea konyowa otherwise ero uru kamano kuom neno video ni wakwayo ni mondo i subscribe siaya 254 yes koro an host ma, maru ma kawuono nyasi ama en segment mar rito udi magi gin opinions ga mawacho ka ka in gi opinion ni be inyalo wache comment kanyo ng'ata ka ng'ata nyalo wacho opinion ne nikech ji paro mopogore emomiyo piny be koro bedo normal kendo piny bedo maber koro kwariwo paro mopogore opogore go to wagerore donge ero uru kamano